Nyadi diatu aku datai baru mai kitai sama besembiang ba minggu keenam udah Triniti. Nyadi kena kitai mungkal sembiang kitai minggu tu kitai nyanyi lagu Tuhan Lebuh Aku Berunding.

Jaku penulu diambi ari surat Saint Paul ngagai orang di Pilipai bagi dua ayat semilan ngagai sepuluh munyi tu, Ketegal nya Allah Taala ngangkatka Iya ngagai endur ti pemadu tinggi, sereta meri kia nama ti besai agi ari nama bukai. Nya alai kena ngemesaika nama Jesus semua utai ti di serega enggau di tanah enggau di baruh dunya deka besugang magang. Tuhan enggau kita lalu sama enggau nuan mega. Kitai sama nyebut, Allah Taala temadu bekuasa, semua ati mensia dipeda nuan, semua ti deka mensia ditemu nuan. Nadai kami tau belalai ke nuan,

Tuhan kasihka kami. Kristus kasihka kami. Kristus kasihka kami. Tuhan kasihka kami. Tuhan kasihka kami. Kitai sama nyebut mulia. Mulia ka Allah Taala dalam endur ti pemadu tinggi, selamat ka nembiak Iya dalam dunya. Tuhan Allah Raja serega. Allah Taala temadu bekuasa ti apai semua. Kami nyembah Nuan, kami meri terima kasih ngagai Nuan. Kami muji Nuan ketegal mulia Nuan. Tuhan Jesus Kristus Anak Tunggal Allah Apai. Tuan Allah Anak Domba Allah Taala. Nuan ti muai dosa mensia, kasihka kami. Nuan ti duduk muaka nandala apai, sambut sembiang kami. Laban semina Nuan siku aja ti kudus. Nuan aja ti Tuhan. Nuan aja ti Pemadu Tinggi, Tuhan Jesus sama ngerua kudus dalam mulia Allah Taala. Amen. Sampi kitai. Allah Taala ti pengasih. Nuan udah nyendia ke orang ti rindu ke Nuan utai ti manah ti ngelui penemu kami. Iri ke dalam ati kami pengerindu nya ke Nuan. Awakka kami terindu ke Nuan dalam semua utai sereta lebih ari semua utai, deka nerima utai ti disemaya Nuan. ti lebih ari semua utai ti dikedeka kami. Oleh Jesus Kristus, Anak Nuan, Tuhan kami, ti idup lemegai perintah enggau Nuan enggau Ruah Kudus, ti endang petara siku ari diatu datai ke belama-lama iya. Amen. Nyadi diatu kitai ningaka bacha ari Injil. Bacha diambi ari Injil ti ditulis Saint Mark, Bagi enam, ayat empat belas ngagai dua puluh semilan. Muliaka Kristus Pengelepas kitai. Pemati John Pemaptisa. Raja Herod nyau nemu berita nya laban berita pasal Jesus ngelekai di serata menua nya. Sekeda orang bejaku ku sida, John Pemaptisa udah angkat idup baru. Nya kebuah kuasa ngereja kereja ajih bisi ba iya. Sekeda orang madahka iya nya Elijah. Sekeda bejaku iya nya nabi baka siku ari sida nabi ti mati dulu menya. Lebuh Herod ninga berita nya, ku iya. Iya nya John Pemaptisa. Aku amat udah mumpung pala iya, tang iya udah angkat idup baru. Nyadi Herod empu udah meri ukum ngasuh John ditangkapka. lalu disimpan dalam tutup. Kebuah Herod ngereja utai nya laban Herodias ti udah jadi enggau iya, taja indu nya bini menyadi iya ti benama Philip. John Pemaptisa selalu madah ngagai Herod Ku iya, Nuan enda tau jadi enggau bini menyadi nuan empu. Nya alai Herodias pedis ati ngagai John, lalu deka munuh iya. Tang iya enda ulih munuh John laban Herod. Nyadi Herod takut ke John laban iya nemu John nya orang ti lurus sereta kudus. Nya alai iya ngidup Kya. Herod deka ningaka John taja iya selalu kena pangka jaku John. Nyau kelama Herodias bisi awak kena munuh John. Lebuh maya ngintu ari pengada Herod, dia Herod lalu nyamu semua pemesai perintah tuai sedadu enggau tuai-tuai orang di menua Galili. Nyadi anak dara Herodias datai lalu betanda. Herod enggau pengabang mayuh rindu bendar meda iya. Nyalai ku raja bejaku enggau indu nya, Nama utai ti dikedeka nuan? Aku deka meri sebarang utai ti dikedeka nuan. Iya mega besemaya ngena sumpah bejaku enggau indu nya. Aku besumpah deka meri sebarang utai ti dipinta nuan. Datai ke setengah ari menua ti diperintah aku, deka meh aku merika nuan. Indu nya pansut lalu nanya indai iya, ku iya, Nama utai ti patut dipinta aku. Disaut indai iya, Pala John Pemaptisa. Indu nya lalu beguai mansang betemu enggau raja, ku iya, Berika aku pala John Pemaptisa diatu dalam pinggai. Raja tusah bendar ati. Tang iya enda ulih nyeliah ke utai nya, laban semaya udah disebut iya ba mua semua pengabang. Nya alai iya lalu ngasuh siku orang ke maya nya mai pala John. Orang nya mumpung pala John ba rumah tutup. Udah nya iya mai pala nya dalam pinggai lalu meri iya ngagai anak dara nya, ti lalu nyuak Pala nya ngagai indai iya. Lebuh bala murid John ninga berita nya, sida datai ngambi bukang iya lalu nguburka iya. Tu injil Kristus. Puji Kristus, Tuhan kitai. Dalam nama Apai enggau Anak enggau Ruah Kudus. Amen. Nyadi hari minggu tu iya nya minggu ti keenam udah Triniti. Nyadi jaku ajar tauka jaku kunsi aku ba minggu tu iya nya aku mai kitai beratika bacha ari Injil kitai tadi iya nya Injil Saint Mark bagi enam ayat empat belas ngagai dua puluh semilan. Nyadi ba cherita Injil tu iya nya ngenang pasal pemati John Pemaptisa lebuh maya Herod Antipas ti merintah ba menua Galilee enggau menua Perea. Nyadi Mark ditu nyebut Herod Antipas tu raja ba ayat empat belas. Tang iya ke bendar Herod tu semina dilantik nyadi pemesai ti dikumbai Tetrarch, iya nya semina nyaga enggau ngatur sekeda menua ti diperintah apai iya, iya nya Herod the Great maya nya kelia. Tang penanggul Herod Antipas maya tu, Iya rindu ka pengidup ti ngelantang ka diri sereta ngelantang ka bala pangan enggau bala pemesai iya ka bukai. Nyadi lebuh maya Herod Antipas tu merintah menua nya, John Pemaptisa sigi udah bejalai berita ka berita manah ba menua ti dipegai Herod Antipas tu. Nyadi Herod Antipas tu endang udah bekelala enggau John pemaptisa sereta selalu berandau enggau iya. Herod endang bebasaka John Pemaptisa, lalu iya ngumbai John Pemaptisa tu iya nya siku orang ti lurus sereta kudus, ba ayat dua puluh. Herod Antipas tu endang deka ningaka ajar John Pemaptisa. Taja pen iya selalu kena pangka jaku John Pemaptisa tu. Tang taja Herod Antipas tu bebasaka John Pemaptisa, iya mega takut sereta nangika John Pemaptisa. Laban John John Pemaptisa tu selalu mantah sereta ngelaban iya. Lebih agi John Pemaptisa tu balat bendar ngutuk pengawa ti enda manah sereta salah ti udah dikereja Herod Antipas tu. Siti pengawa Herod Antipas ti balat enda ngelantang ke ati John Pemaptisa tu iya nya Herod udah ngereja pengawa butang. Nyadi pengawa tu nyadi lebuh Herod Antipas enggau bini iya ti keterubah, iya nya siku anak raja orang Arabia. Nyadi seduai iya bisi nemuai ngagai menua Rome. Nyadi maya tu meh pengawa butang tu nyadi Lebuh Herod Antipas betemu enggau siku indu ke benama Herodias. Lebuh seduai ti betemu, dia deh Herod Antipas tu lalu tekait ati ke Herodias, lalu mutus ati deka ngambi Herodias nya nyadi ke bini iya. Tang penanggul seduai ditu iya nya Herodias tu ipar iya empu, bini menyadi iya ti benama Philip. Lalu Herodias tu ukai semina ipar iya, tang mega anak petunggal iya empu, ti benama Herostobulus. Tang Herod enda pedulika nya. Nya alai laban ati iya ti keran bendar deka jadi enggau Herodias, Dia iya lalu nyarakka bini iya ke dulu lalu jadi enggau Herodias. Ketegal seduai ke jadi tu, nya ti ngasuh John Pemaptisa balat bendar mantah pengawa Herod Antipas tu. John Pemaptisa endang bebendar nagang Herod Antipas Jadi enggau bini menyadi iya empu. Laban ti jadi enggau Herodias, iya ukai semina ngerusak atur tikah maya nya, tang mega tau ngerusakka kaul iya enggau menyadi iya Philip. Lebih agi, iya udah ngelaban adat orang Judah ti dipadahka ba Bup Adat Lewi bagi lapan belas ayat lapan belas ti nyebut Munyi tu. Anang jadi enggau menyadi indu bini nuan empu, seagi-agi bini nuan idup. Lalu ba bup Adat Lewi bagi dua puluh ayat dua puluh satu mega bisi nyebut munyi tu. Enti lelaki jadi enggau bini menyadi diri seduai deka mati nadai anak. Iya udah ngereja utai ti enda tuchi lalu ngemaluka menyadi diri. Nya kebuah John Pemaptisa madahka Herod Antipas ba ayat lapan belas, enda ngasuh iya jadi enggau bini menyadi iya empu. Ketegal John Pemaptisa balat nagang seduai iya jadi melaki bini sereta meri mayuh jaku tangkan ngagai seduai iya, nya ti ngasuh Herodias, bini baru Herod Antipas tu, balat bendar pedis ati ke John Pemaptisa. Lalu iya naka ulih ngiga jalai deka munuh John Pemaptisa. Ngambi ke iya enda bejaku mantah pengawa iya enggau Herod Antipas ti jadi mali sereta butang. Siti mega ti ngasuh Herodias tu deka munuh John Pemaptisa laban iya ngasai kediri endang amat salah ba pengawa iya. Lalu jaku John Pemaptisa ti mantah seduai iya jadi nya endang amat betul. Laban seduai udah ngelaban adat tikah maya nya. Nya alai kena Herodias ngelindung penyalah diri sereta kena iya nagang John Pemaptisa majak mantah Pengawa salah tudah dikereja seduai iya Herod Antipas ba mua orang mayuh. Dia iya berunding enggau Herod Antipas minta John Pemaptisa ditangkap lalu disimpan dalam rumah tutup. Ketegal nya Herod Antipas lalu ngasuh John Pemaptisa ditangkap lalu disimpan ba tempat ti angat, petang sereta sunyi, iya nya rumah tutup ti dikumbai Mekkeros, adap ke timur Tasik Mirah. Tang taja John Pemaptisa udah disimpan dalam rumah tutup, tang iya mega agi bejakuka pasal Perintah Allah Taala sereta mantah pengawa ke salah lalu ngasuh orang ngesalka dosa diri lalu pulai nitihka ajar Allah Taala ti bendar. Sekumbang John Pemaptisa diau dalam rumah tutup, Herod endang agi betemu enggau iya, minta ajar ari iya. Nyadi tu nunjukka Herod tu endang agi bebasaka John Pemaptisa. laban iya nemu John tu endang orang ti bisi penyelai ari orang bukai. Herod Antipas enda nangi berandau sereta betanya ke barang utai enggau John Pemaptisa, taja pen dalam rumah tutup. Taja pen bini Iya, Herodias, keras deka munuh John Pemaptisa. Tang enti kitai meda ba ayat dua puluh, Herod endang nyaga iya enggaika iya dibunuh laban iya nemu sapa John Pemaptisa tu sereta tetap bebasaka iya. Tang John Pemaptisa. Endang seruran ngasuh seduai iya ngesalka penyalah diri lalu tetap nagang seduai iya jadi melaki bini. Taja pen iya dalam rumah tutup, tang iya enda takut ke nama utai ti deka nyadi ba iya. Laban iya endang deka ngemetul ke utai ti salah ba Perintah Allah Taala. Nyadi Herodias tu bisi siku anak dara ti bajik. Anak iya enggau laki dulu iya, iya nya Philip. Nyadi sekali Herod bisi ngatur pengerami ngintu ari pengada iya. Lebuh maya nya, iya ngasuh anak tiri iya tu betanda merindang bala sida ke udah mabuk. Lalu iya enggau temegah besumpah enggau anak tiri iya tu. Madah kediri deka meri anak tiri iya nya setengah ari menua ti diperintah iya. Taja pen iya bedau nyadi raja Maya nya, tang iya mega bisi kuasa magi menua ti diintu iya. Nyalai ketegal sumpah semaya nya, dia anak tiri iya tu lalu betemu enggau Herodias, indai iya, madahka peminta apai tiri iya tu. Lebuh Herodias ninga nya, dia iya ngambi peluang tu ngasuh anak iya minta pala John Pemaptisa. Lebuh anak tiri Herod Antipas tu madahka peminta iya, dia iya tusah ati bendar. tang iya enda ulih nyeliahka sumpah semaya diri, laban iya balat temegah ke orang mayuh sereta irauka sida ngumbai iya bula. Ari nya, iya lalu ngasuh siku bala iya mansang ngagai rumah tutup lalu mumpung pala John Pemaptisa, lalu mai pala nya ngagai Herod. Herod lalu meri pala nya ngagai anak tiri iya, lalu anak tiri nya lalu meri pala nya ngagai indai iya. Nya meh gaya pemati John Pemaptisa. Siku orang ti taluk meritaka berita badas pasal Allah Taala sereta berani mantah utai ti salah baik ke nya ba orang pemesai tauka rayat biasa. Enam bulan udah John Pemaptisa dikurung dalam rumah tutup sereta dibunuh, dia Jesus bisi ngasuh dua bela siku bala murid iya bejalai meritaka Berita Manah pasal Perintah Allah Taala ti udah diberitaka John Pemaptisa sebedau iya dibunuh. Nyadi sida ti bejalai mai berita manah tu nyentuk ngagai menua ti diperintah Herod Antipas. Maya tu Herod Antipas bedau ngelala sapa Jesus tu ti bendar. Lalu sekeda orang ba menua nya mega baru ninga nama Jesus. Lebuh maya nya Jesus endang udah ngereja pengawa ti nyelai. Nya alai berita pasal Jesus tu lalu ngelekai datai ba pending Herod Antipas. Laban iya ti bedau ngelala Jesus, dia iya ngumbai Jesus tu iya nya John Pemaptisa ti udah mati tang udah angkat idup baru. Ari nya iya berasai irau sereta takut. Iya takut laban iya nemu penyalah diri enggaika pengawa iya ti salah tebantai baru. Ari nya iya berunding deka nangkap Tuhan Jesus. Ari cherita Injil tu tadi, ditu aku mai kitai fokus ba pengidup, pendiau enggau pengawa John Pemaptisa. Laban ari pendiau pengidup enggau pengawa iya, Dia kitai ulih berati sereta belajar ke sekeda kualiti pengidup enggau pengawa ti bisi ba John Pemaptisa ti udah taluk sereta udah nyerahka diri ngereja pengawa Allah Taala ba dunya tu. Ditu aku mai kitai berati ke sekeda kualiti ba pengidup enggau pengawa John Pemaptisa ti patut diteladanka kitai lebuh kitai deka ngemesaika Perintah Allah Taala dalam pengidup kitai ti betuaika Jesus Kristus ba dunya kemaya hari tu. Keterubah iya, iya nya pemerani. Sikap berani John Pemaptisa ngereja pengawa Allah Taala sereta mega berani bejakuka pasal Perintah Allah Taala ti bendar ba mua orang mayuh, Iya mega berani sereta temegah mantah penyalah orang lalu ngasuh orang nya berubah ngesalka penyalah diri. Sereta minta orang nya mulai kediri nitihka ajar Allah Taala ti bendar. Ajar ti ulih mai pengidup ari ti mati ketegal dosa. Kitai meda pemerani iya mantah Herod Antipas. ti jadi enggau Herodias. Lebuh John Pemaptisa nyebut ba ayat lapan belas, John Pemaptisa madahka Herod Antipas ku iya, Nuhan enda tau jadi enggau bini menyadi nuan empu. Nyadi Herod Antipas tu ukai orang sebarang. Iya orang pembesai ti patut nunjukka teladan ke manah ngagai orang ti dipegai iya. Dia kitai ulih meda pemerani John Pemaptisa betunga sereta bejaku ke penyalah enggau dosa lebuh iya nemu utai nya salah. Iya mantah ukai semina ba rayat biasa tang mega ba orang ti bekuasa enggau ketuai-ketuai ti balat dipebasa ke orang mayuh. baka John Antipas nya tadi. Bekenya mega iya berani mantah orang Parisi enggau orang Seduki ti datai minta dibaptisa iya. Tu tau dipeda kitai ba Injil Saint Matthew bagi tiga ayat tujuh. Nyadi tu nunjukka John tu amat ngasi sereta taluk ke Allah Taala ari Iya ti ngasika jaku mensia. Tang siti utai ti patut diperatika kitai ditu, iya nya lebuh John Pemaptisa bejaku ngajar orang mayuh, iya enda bejaku pia aja tang iya bejaku enggau penemu, pemintar sereta pemerani. Sekeda kitai bisi bendar penakut enggau pemalu. lebuh deka bejaku ke pasal Perintah Allah Taala tauka bejaku ke pasal Jesus Kristus ba mua orang mayuh, lebih agi ba orang ti enda sama bansa enggau jalai pengarap enggau kitai. Nyadi John Pemaptisa ngereja tu ketegal iya kasih. sereta rindu meda mensia ngubah pendiau diri ari ti majak bedosa. Iya ngajar pasal ngesalka penyalah diri lalu pulai nitihka ajar Allah Taala ti bendar. Iya ngajar ukai semina ba orang ti sama pengarap enggau iya. Iya mega ngajar bala orang Judah. Baka sida Parisi enggau Saduki. Pia mega pemesai ti benama Herod Antipas tu tadi. Laban ketegal pemerani iya bejaku ke utai ti bendar, dia deh orang maya nya balat bendar nangi sereta bebasa kia nyengkaum orang Judah baka sida orang Parisi enggau orang Saduki, nyentuk kia mati. Nya meh kualiti ti bisi ba John Pemaptisa. Diatu aku mai kitai beratika sekeda ayat ari Bup Kudus ti bejakuka kualiti ti patut dikembuan kitai orang Kristian. Ba pemerani bejaku ke pasal berita manah Allah Taala ngagai orang bukai baka John Pemaptisa. Geletia bagi enam ayat satu madah munyi tu. Menyadi, enti orang ditemu ngereja utai ti salah, sebarang kita ti ngembuan Roh Kudus Ngasuh iya ngelengkaka dosa. Tang kita patut ngereja iya enggau ati ti baruh. Reti nya bejaku enggau orang nya enggau ati ti baruh, ukai jaku tinggi tauka nekanka orang nya. Enggaika kitai empu tau kena penguji. Kitai patut ngembuan ati ti baruh, nelap, sabar sereta bisi penyinu ke orang nya. Pendingka penanggul iya ti mai iya bepenyalah, lalu ke padahka utai ti betul enggau ati ti baruh. Episus bagi empat ayat lima belas mega madah munyi tu. Kitai patut bejaku kutai ti bendar enggau ati ti penuh pengerindu. Enti kitai ka meda utai ti manah ba orang nya, kitai patut ngembuan pengerindu ke orang nya taja pen orang nya dipeda kitai udah ngereja pengawa ti salah. Laban orang ti salah Iya deka ningaka jaku pengerindu, jaku ti ngasuh sida meretika penyalah diri, lalu jaku ti alus. Reti nya kitai bejaku enggau orang nya enggau penuh pengerindu. Dua Timoti bagi empat ayat dua mega madah munyi tu, Ngerembai sereta rajin nusui Jaku Tuhan ba ninting maya. Anang betangguh laban enda lantang. Ngumbuk, ngansak enggau meransang orang. Benyimat ajar sida enggau pengeliat ati nuan. Reti nya, lebuh kitai betunga sereta deka ngebetulka penyalah orang, kitai mesti bisi ngembuan pengeliat ati. Sebedau kitai betunga enggau orang nya, kitai mesti mai ati enggau runding kitai ngagai penau Allah Taala dulu. Awak Iya merika kitai penemu enggau jaku ti siru dikena kitai berandau enggau orang nya. Anang semina bekunsi ke penemu aja, tang kunsi iya enggau penuh pengerindu. Ngambika kitai ulih ngumbuk, ngansak enggau meransang orang bukai ngubah pendiau diri ari ti majak ngereja pengawa ti salah, ti tau mai bedosa ngagai pendiau ti deka taluk ke ajar Allah Taala ti bendar. Nyadi semua kualiti tu ulih dipeda kitai ba John Pemaptisa. Kedua, iya nya pemadas. John Pemaptisa bisi ngembuan pemadas dalam iya. Pemadas tu iya nya ngereja utai ti betul ba runding enggau pengawa iya ke penguntung orang bukai. Munyi ke disebut ba ayat dua puluh ba Injil Mark tadi munyi tu, John Pemaptisa tu orang ti lurus sereta kudus. Herod Antipas nemu utai tu bisi ba pengidup enggau pendiau John Pemaptisa. Nya kebuah iya takut sereta nangika John lebuh iya ngereja pengawa ti salah. Orang ti manah baka John Pemaptisa tu, iya selalu berundingka orang bukai, ukai berundingka diri empu aja. Iya sanggup muai jam belanja enggau pemisi iya ke orang bukai. Iya sedia deka mantu sereta. Deka merekatka orang bukai. Runding enggau pengawa John Pemaptisa tu endang seruran rindu deka mai berekat ngagai orang bukai. Baka nya mega kitai, kitai patut ngembuan pendiau ti badas sereta kudus baka John Pemaptisa. Enti kitai deka mai berekat, pemadas enggau pengudus, ngagai pangan diri enggau ke orang bukai mega. Nyadi pemadas tu nyadika kunchi Allah Taala dalam pengidup siku-siku kitai. Nya kebuah kitai patut ngembuan pemadas dalam pengidup kitai. Laban Allah Taala rindu deka ngena orang ti bisi ngembuan pemadas dalam pengidup, lalu ngasuh orang nya ngena pemadas nya ngereja pengawa Iya. Ngambi kari pemadas nya, orang bukai ulih meda pemadas Allah Taala ba pengidup enggau pengawa kitai. Diatu aku mai kitai meda sekeda ayat ti ngenang pasal pemadas dalam Bup Kudus. Galatia bagi lima ayat dua puluh dua madah munyi tu, Nyalai barang maya kita bisi awak, Kita patut ngereja utai ti badas ngagai genap iku orang, tang lebih agi ngagai sida ti saum enggau kitai dalam pengarap. Reti nya, enti kitai ngereja pemadaska pangan diri, kitai bisi ngembuan pengerinduka pangan diri. Selalu deka meransang pangan diri lalu ukai deka ngelabuhka pangan diri. Kitai ransing deka bejaku ke utai ti bendar enggau penuh pengerindu. Meri penemu ke badas ngagai pangan diri sereta selalu deka merekat ke pangan diri. Galatia bagi lima ayat dua puluh dua mega bisi madah munyi tu, Tang Roh Kudus ngada kebuah pengerindu, pengaga, pemaik, pengeliat ati, penelap, pemadas, penaluk, pemaruh ati enggau runding tu ulih nagang diri. Reti nya, enti kitai ngemendarka Roh Kudus Allah Taala bekereja dalam pengidup kitai, Iya deka mansutka buah pemadas. ari pengidup kitai. Nama utai ti ngasuh kitai berani deka bejaku ke utai ti bendar dalam pengerindu? Laban kitai bisi ngembuan buah pemadas dalam pengidup kitai. Nama kebuah kitai seruran deka merekat ke orang bukai? Laban pemadas ti diau dalam kitai tetap bekereja dalam kitai. Nya kebuah Allah Taala ngasuh kitai nyadi orang ti badas dalam pengidup. Ngambika pemadas nya ulih nyaup kitai mai jaku Allah Taala ngagai orang bukai. Roma bagi lima belas ayat empat belas mega bisi ngenang pasal pemadas tu munyi tu, Kita menyadi aku. Aku empu ngasaika kita ngembuan pemadas ti chukup, lalu kita udah penuh laban penemu. sereta ulih ngajar pangan diri. Reti nya kitai patut ngembuan pemadas ti chukup. Nya baru kitai ulih ngajar orang bukai. Reti nya Allah Taala deka meda kitai dikelala nengah pemadas pengidup kitai ba dunya tu. Nyadi tu endang Kualiti ti bisi dikembuan ke John Pemaptisa mega. Ketiga, iya nya pengudus tauka tuchi. Reti kudus tauka tuchi tu iya nya kitai dipeda bisi penyelai ari utai bukai. Kitai ulih nyeraraka diri ari utai ti enda manah, lalu ngejang ari ti ngereja penyai. Tu meh kualiti ti ketiga ti bisi dikembuan John Pemaptisa munyi ke disebut ba ayat dua puluh Injil Saint Mark tu tadi. John nyeraraka diri ari pengingin dunya, lalu nyerahka diri enggau penuh ba pengawa Allah Taala. Iya nyerara kediri ketegal tuju pengawa Allah Taala ti kudus. Herod Antipas nemu John Pemaptisa tu endang datai ari Allah Taala. Lalu Herod Antipas nemu John Pemaptisa tu bisi penyelai. ari orang bukai. Nya kebuah iya balat bendar masa John Pemaptisa. Diatu aku mai kitai meda kenang ari Bup Kudus pasal pengudus tauka reti tuchi tu. Satu Peter bagi satu ayat lima belas bisi nyebut munyi tu. Tang nyerahka diri ke pendiau ti tuchi. Baka Allah Taala ti ngangauka kita endang tuchi. Reti nya kitai patut nemu nyeraraka pengawa dunya enggau pengawa Allah Taala. Pengudus tu ukai reti kitai nya udah chukup badas. Tang nya meh pengawa kitai ti betuaika Jesus Kristus. Kitai patut ngembuan pendiau ti tuchi. Tuchi tauka kudus ba ati. Enti kitai deka memuliaka Perintah Allah Taala, pendiau ti tuchi tu ulih nyaup kitai ngerembaika Perintah Allah Taala ba dunya tu. Nyalai diatu aku mai kitai beratika sekeda ayat ti ngenang pasal pengudus tauka penuchi tu. Satu Peter bagi dua ayat semilan bisi nyebut pasal pengudus tu munyi tu, Tang kita bansa ti endang udah dipilih, raban imam Allah Taala ti endang raja. Bansa ti diserah ngagai Allah Taala ti nembiak Allah Taala empu. Udah dipilih diasuh nusui pemanah pengawa Allah Taala. ti udah ngangauka kita ari petang ngagai penampak ti pemadu iya. Reti nya Allah Taala ulih ngena pengudus pengidup kitai mandangka pemadas enggau pengudus Iya ngagai orang bukai, lalu mai penampak Allah Taala ngagai tengah-tengah pemetang dunya tu. Satu Tesalonika bagi empat ayat tujuh bisi mega nyebut munyi tu. Laban Allah Taala udah ngangauka kitai ukai idup dalam pendiau ti enda tuchi, tang awakka nyerahka diri ke pendiau ti tuchi. Reti nya Allah Taala ngangauka kitai diau dalam pengidup ti nyelai sereta unik agi ari pengidup dunya tu. Allah Taala ngengkahka peneka Iya ba dalam ati kitai, ngambika kitai ulih diau dalam pengidup enggau pendiau Allah Taala ti kudus sereta tuchi. Enti kitai seruran taluk dalam pengarap kitai, Roh Kudus endang seruran deka mai kitai ngagai pengidup ti tuchi sereta kudus. Nya meh kualiti ti bisi dikembuan John Pemaptisa. Lalu ke empat, nyamai enggau betemu sereta senang enggau berandau. Tu meh kualiti ti keempat ti bisi dikembuan John Pemaptisa. Ba ayat dua puluh Injil Saint Mark madah ke Herod Antipas endang seruran nangi ke John Pemaptisa. Laban iya nemu John Pemaptisa tu endang orang ti lurus sereta kudus. Tang iya berasai lantang berandau enggau John Pemaptisa sereta rindu ninga ke jaku lalau ari iya. Laban John Pemaptisa tu endang nyamai enggau iya berandau sereta enda kala ngemediska ati iya taja pen iya selalu kena pangka jaku John Pemaptisa. Nya kebuah lebuh iya jadi enggau Herodias, iya selalu ngelindung John Pemaptisa ari ti dibunuh ketegal pengeringat bini iya Herodias. ke jaku lalau John Pemaptisa. Tang ketegal penyilap semaya Herod Antipas empu enggau anak tiri iya, iya nadai jalai bukai tepaksa mumpung pala John ketegal ti alah laban peminta bini enggau anak tiri iya. Tang udah Pemati John Pemaptisa, Herod Antipas tetap nangi sereta takut ke John Pemaptisa laban iya nemu semua jaku lalau John tu endang betul magang ba pengidup iya. Mensia endang deka meda chara kitai mai diri, chara kitai bejaku, chara kitai mending, chara kitai respon sida, chara kitai ngambi ati sida. pengalus jaku kitai enggau body language kitai ke nyamai dipeda ba sida ti deka berandau enggau kitai. Reti nya enti kitai bisi ngembuan kualiti pendiau ti baka nya, nya ulih mantu kitai nundukka ati orang ti nangi ti takut berandau enggau kitai. Nya mega ulih mandangka pendiau kitai ti tuchi, ti amat ngemeratka pendiau Allah Taala, ukai pendiau dunya tu. Baka nya mega Herod Antipas. Taja iya udah nyimpan John Pemaptisa dalam rumah tutup, tang iya agi mending ka ajar John Pemaptisa. ari rumah tutup, laban kualiti ti dikembuan John Pemaptisa endang amat ulih narit ati iya, ulih nunduk ke pendiau iya. Lalu kelima, iya nya bekorban tauka nyerahka diri. Reti nya nyerahka pengidup diri ngagai tuju ti beguna amat. Nya gaya pengidup John Pemaptisa. Iya endang nyerahka pengidup iya ke pengawa Allah Taala lebih agi ari pengawa bukai ba dunya tu. Lebuh iya agi dalam bekandung, iya udah dipilih Allah Taala nyadi orang ke patut mai berita manah ngagai orang bukai. Iya enda leju ngereja pengawa Allah Taala nyentuk kiam ati. Baka nya mega kitai patut nyerahka diri ngagai Allah Taala. Laban enti kitai deka nitihka Jesus Kristus, kitai mesti begunaka pengerubanan dalam pengidup kitai. Kitai enda ulih nitihka Jesus Kristus enti kitai enda ngorbanka diri empu ari segi masa kitai, belanja kitai, enggau pengawa dunya kitai. Kitai enda ulih limpang meri awak diri besampi, besembiang, tauka mantu pengawa gerija kitai enti kitai enggai bekorban ngelengkaka pemerindang dunya tu. Ba ayat dua puluh tujuh, Injil Saint Mark tadi madah kepala John Pemaptisa dipumpung ketegal iya ke bejaku ke pasal Allah Taala sereta deka ngemetulka pengawa orang ke salah. Bekenya mega kitai tentu bisi betapi enggau sekeda orang ti enggai meda kitai. laban ketegal kitai ti balat ngereja pengawa Allah Taala. Bisi sekeda semina deka nyindir kitai enti kitai dipeda nurun besembiang tiap minggu. Tang kitai anang irauka jaku sindir orang nya laban nya semina Kena sekeda mensia ngelindung penyalah diri laban sida enggaika penyalah sida dipeda dalam penampak Allah Taala. Bekenya mega Herodias, bini kedua Herod Antipas tu tadi. Iya berunding deka munuh John Pemaptisa, ngambika John Pemaptisa badu agi bejaku ke pasal penyalah iya. Lalu iya. Arap ke ulih ngelindung penyalah diri enti John Pemaptisa nya mati. Tang nya ukai alasan tua lalu ngetu nyembah Allah Taala. Enti tua bisi betapi enggau penanggul ti bansa nya. Tu meh utai ti patut dikorbanka kitai, iya nya anang alah laban penguji ti datai ari dunya tu. Bup Kudus bisi mega madah munyi tu. Nyalai diatu aku mai kitai meda sekeda ayat ti ngenang pasal mengorbankan diri ba jalai pengarap. Roma bagi dua belas ayat satu bisi nyebut munyi tu. Nya alai bala menyadi, ketegal mayuh penyinu Allah Taala ngagai kitai, aku mansutka jaku tu ngagai kita. Serahka diri empu nyadi kepiring ti idup ngagai Allah Taala. ti tuchi sereta ti ngerinduka Allah Taala. Nyadi tu meh siti ari jalai ti bendar kena kitai nyembah Allah Taala, iya nya nyerahka diri enggau ati ti bebendar nyadi piring ti idup ngagai Allah Taala. Ba. Injil Luke bagi semilan ayat dua puluh tiga mega Jesus empu bisi bejaku munyi tu, Barang sapa ti deka nitihka aku, iya enda tau beratka diri empu, ngesan regang iya genap ari lalu nitihka aku. Allah Taala bisi tuju ke paling beguna dalam pengidup enggau pendiau kitai. Nya kebuah Jesus nyebut jaku nya. Enti kitai deka nitihka Jesus Kristus dalam pengarap kitai, nya begunaka pengorubanan ari kitai empu. Kitai mesti sanggup bekorban Ngelengkaka pendiau kitai ti lama, lalu sama bejalai ngesan regang diri nitihka Jesus nuju Perintah Allah Taala ti bendar sereta bemulia. Tang bisi maya kitai asaika dikungkung dalam pengidup dunya, lalu nadai kebebasan dalam pengidup kitai tiap hari. Tang bala menyadi, Aram kitai sama ngetatka penusah enggau pemerinsa, enti kitai ngasaika diri nadai kebebasan nyembah Allah Taala ketegal penguji dunya tu. Aram meh kitai nuju ngagai jalai pengudus Allah Taala, lalu kereja meh pengawa Allah Taala enggau penuh pengarap. ketegal Jesus Kristus enggau Perintah Iya. Lalu ke jemah ila enti kitai amat taluk ke pengarap kitai ti betuai ke Jesus Kristus. Allah Taala endang seruran deka ngasuh kitai meda utai ti badas ti datai ari Iya ba pengidup kitai. Kepenudi iya menyadi, Kitai patut nemu sereta beratika pengawa Allah Taala nengah kitai siku-siku mensia, enda ngira maya enggau enda ngira tempat. Nyalai enti kitai deka ngereja pengawa Allah Taala sereta nitihka Jesus Kristus dalam jalai pengarap, enda ibuh kitai ngaga pendiau kitai nyau kelalu chukup kudus tauka chukup tuchi. Tang utai ti patut dikembuan kitai Iya nya sekeda kualiti ti bisi ba John Pemaptisa tadi. Enda ibuh kitai nganti kuasa ti penuh baka Tuhan Jesus. Laban kualiti ti dipeda kitai ba John Pemaptisa nya udah chukup kena kitai ngemansangka diri ba jalai pengarap ti betuaika Jesus Kristus ba dunya tu. Chukup Enti kitai ulih nunda John Pemaptisa, iya nya ransing sereta berani bejaku utai ti bendar perasal Perintah Allah Taala. Ngaga pemadas dalam pengidup kitai empu enggau pengidup orang bukai. Diau tuchi sereta kudus dalam pengidup kitai besehari-sehari. Nelap sereta nyamai enggau berandau sereta sanggup bekorban nyerahka diri nitihka Jesus lalu nitihka atur perintah Iya. Nya alai selalu besedia bala menyadi. Allah Taala deka ngena nuan enggau aku lebuh kitai enda ngadang. Iya seruran deka ngena kitai ba sebarang maya enggau sebarang endur. kitai diau. Lebuh Allah Taala deka begunaka kitai mandang kemulia Iya, Iya enda ngira pendiau pengidup kitai, laban kitai dipeda Iya sama sebaka ba mua ba mata Iya. Nya kebuah kitai patut ngembuan kualiti pendiau pengidup baka John Pemaptisa. Ngambika lebuh Allah Taala beguna ketua, tua udah chukup besedia bekereja ke iya ba dunya tu. Allah Taala ngenataika jaku tangkan enggau jaku lalau Iya endang nengah siku-siku kitai, ngambika mensia ti ninga Iya ulih ngesalka penyalah enggau dosa diri sereta ngambika semua kitai ti ngesalka penyalah diri lalu ngaku Allah Taala nya nyadika pengelepas kitai. Ari ti nyadi ulun kuasa dosa enggau kuasa Sitan. Ngambika kitai ti taluk ke Allah Taala enggau ke Jesus Kristus, sama ulih ampit, bempu sereta ngasaika Perintah Iya ti bemulia di dunya tu enggau ke di serega jemah ila. Nya alai enti kitai ngasaika diri bedau chukup besedia jam ke diatu, ngereja pengawa Allah Taala. Aram meh kitai sama mupuk nyikap diri enggau kualiti ti bisi ba John Pemaptisa. Ngambi kelebuh Allah Taala ngangauka kitai ngereja pengawa Iya, kitai udah ngadang sereta udah chukup besedia nerima pengawa ti disuruh Iya kereja kitai. Nyelai awakka Tuhan merekat kesemua kitai dalam nama Apai enggau Anak enggau Ruah Kudus. Amen. Ha diatu aku mai kitai sama nyebut batang pengarap kitai orang Kristian. Kami arap ke Allah Taala, ti Petara siku aja,

Nuan udah besemaya deka ninga kesampi kami ti minta dalam pengarap. Kering ke Bishop kami Donald enggau semua bala bishop ba dunya tu. Besampi mega ke semua bala padri lebih agi bala padri ba Diocese of Kuching tu. Ke semua eklisia nuan ti betuai ke Kristus.

lebih agi ba menua kami di Malaysia ditu. Kami besampi lebih agi ba menua kami ditu besampi minta nuan agi meri penemu pengelandik ke orang ti megai kuasa lebih agi ke Perdana Menteri kami enggau semua bala menteri lalu pia mega besampika ba menua kami di Sarawak tu besampika ketuai menteri kami enggau semua bala menteri ke bukai awak ke sida ulih ngatur menua kami enggau jalai pengelurus, pemaik. Lalu awak ke nengah sida mensia tau bebasa ke pangan diri, lalu ngereja utai ti tau pulai ke penguntung semua. Beri berekat nuan ke semua kami ke kami sebilik ke pangan kami, sereta enggau semua orang ti diau sema kami. Awak ke kami tau ngereja pengawa Kristus. dalam pemanah enggau pangan diri, lalu rinduka diri sama diri baka Kristus ti rinduka kami. Lebih agi, kami besampi minta nuan Tuhan ngintu semua kami, lebih agi mensia ba dunya tu, ari semua kena rampit penyakit ti ngenakut ti ngirauka kami jam ke diatu iya nya penyakit pandemik covid semilan belas nya alai lindung kami ari ti diserang ti dirampit penyakit tu ba tubuh runding ati enggau semengat kami lalu pia mega Tuhan Kami besampi minta nuan munaska penyakit tu ari dunya tu, lebih agi ba menua kami di Malaysia ditu. Kami mega besampi awakka kuasa nuan seruran diau ba kami awakka kami ulih ngelaban leka penyakit tu enggau pengering enggau penau enggau pengasih enggau berekat ari nuan Tuhan. Kelantang lalu geraika sida ti natka penyakit ba tubuh ati enggau roh. Lebih agi sida ti udah kena rampit penyakit pandemik covid semilan belas tu. Berika sida iya peransang enggau pengadang ati lebuh natka penusah, lalu berika sida pengaga ati ti datai ari Selamat nuan. Nya alai dinga ke kami lebuh kami ngingatka sida ke udah mati ti arapka Kristus. Lebih agi, jam ke diatu kami ngingatka semua kaban belayan kami, Tu dah dulu ninggal ke dunya tu. Nyelai nitih ke semaya nuan beri ke kami sama enggau sida bagi dalam perintah nuan ti meruan belama-lama. Nyelai andal ati begulai enggau semua orang tuchi, kami meri diri sampal enggau orang Kristian bukai mega ke dalam pengerindu nuan. Kitai sama nyebut, Apai ti kasih, sambut sembiang kami. tegal Anak Nuan Jesus Kristus, Tuhan ti Penebus kami. Amen. Besampi kitai. Tuan Allah sama enggau semua orang Kristian di tiap gerija dalam eklisia eklisia Nuan. Ti alai tubuh enggau darah Anak Nuan diinjuk ke piring ti kudus dalam Sakramen Eukarista. Kami muji lalu ngenang Nuan. Kami meri ke nuan tubuh enggau semengat kami. Bai kami begulai enggau nuan berari. Kami minta dalam nama Jesus Kristus, Anak nuan, Tuhan kami. Amen. Tuhan Jesus Kristus ti rindu ke kami. Kemaya tu kami enda tau nyambut nuan dalam sakramen ti diletak nuan. Utang kami minta Tuhan tama ke dalam ati kami, lalu meruan diau enggau kami berari. Kami muji Nuan ulih Nuan udah nyadi mensia, ulih Nuan udah bekereja lalu merinsa di dunya tu, ulih Nuan udah mati, ulih Nuan angkat pulai idup baru, ulih Nuan pulai ngagai serega. enggau pengabis ati kami rindu ke Nuan. Anang ngasuh kami beserara enggau Nuan, tang bai kami ngasaika pengerindu Nuan berari-ari. Amen. Tuhan, kasihka kami ti diau di dunya tu. Kasihka semua eklisia Nuan. Berika kami ati baruh Ati ti rindu ke Nuan, enggau ke semua nembiak Nuan. Ati ti tuchi enggau ati ti nemu nagang diri. Saup kami diau manah agi ari selama tu. Saup kami nangi ke Nuan lalu betuai ke Nuan. Dalam semua kereja enggau pemerinsa, kami tetap bepanggai dipengasih Nuan aja. Kasih ke semua. Mensia, laban Nuan udah mati, awakka ngidup ke semua sida. Beri pengasih enggau pengampun ke semua orang ti agi idup, lalu beri selamat enggau pengidup ti meruan ke semua sida ke udah mati. Amen. Diatu kitai sama nyebut sampi ke diajar Tuhan Jesus sama sereta, Apai kami ti di serega,

Kera nuan timpuh perintah enggau kuasa enggau mulia datai ke belama lamaya. Amen. Allah Taala Triniti ti kudus ngasuh kita kering dalam pengarap enggau pengerindu, ninding kita ari semua utai, lalu ngiring kita dalam pemendar enggau selamat Iya. Lalu berekat Allah Taala temadu bekuasa. Apai, Anak, enggau Ruah Kudus, diau enggau kita, ngintu lalu nyaga kita ari diatu datai ke belama-lama iya. Amen. Kena kitai ngujungka sembiang kitai, kitai nyanyi siti agi lagu ke benama Tuhan Tu Meh Pengidupku.